a sa nka a ratiwa Mm. ga a tsebe gore ke eng go ratiwa Mm. it doesn't matter if ke mosadi ba ke monna Mm. e dangerous mo monneng ka re monna ke tlo phela nyaka mosadi Mm. ke ntse le ko botse ke re number one need ya monna ke re Mm. o nyaka e boroko ke bo bošoro and boroko ke tlhago wa bona Eh. Ee, a- go- e, monna a kgotlele jona je Mm. ke mokana o diabang sho ke monna He can't receive it. Ha kgo ke re ha khone go e go amogela, go mm. dumela. Ba mm. botse gore shu mosadi o o re le yena wa nrata. O nkira no mo go kila mo go kela dilo tsa go tsa maroko. Mm. Jwale ke ngana you are the real thing. Mm. You are the real real, real deal. Real deal.
Yeah. Eh, eh, real deal jwale. Mm. Ha khone go amogela a accepta gore hmm. ebile ga a kgone le go lefa hmm. ratole hmm. a kgone go amogela a ratege ebile a rate but you are here for eng for boroko ba gagwe ene mo processing e mo tlo ima and then o ne ngwana le le a bitter person because ka di-past tša gage

wa tseba gore behavior ya motho e controla ke yena mong mm. rena so re ka iriang
re ka se ire se lepati ke nteloketse ke re boroko ke mm. tlhago abo go ba bana ba mm. latlhiwa o tlo bona mo dilong ja di-cutting ke re ke cutting edge go ja motho sa la tlogela bana ten years bana ba sa tsebo mmago bona ga tate fele e kwešišega mosadi ba imile mone ke nkana motho jo bašilo o tlo tiya ke tše dingwe teilego nkana o a boa bana ba le gape boditše ba ne ten years mm. ke early adolescent o mm. tlo ba bojang bana ba ah,
nkana o thoma botsa gore ba thoma ba rela ba re ke mmago lena eng e ba distuba but then at least a e sa le ba banyane solo o ka e sotha out mm. ba bangwe ba graduatile bo mago bona a senke batle di-graduationeng tša bona wa lla motantsi gore yo mmane ke je ke mofoinelae mm. ke diplane jeo re ba le bana ra ba latlha
ngwana a sanolo latlheng aowa we are breaking souls gape motho a bona the physical nako e nngwe mm. ache e sepela e leng e nyalelana le le moya ka moga ee mm. ge moya o robegile wa bona chances tše ntši tša gore motho ya se ka treata batho gabotse ke tše dintši tše ntši Mm. mosegantši tše go ja re dira le tšona re dira le dilwana tše di minor batho ba batho ba ba lwa dintwa tše nna re sa di tsebego re sa tseo lo re di tšwa kae Mm. Ee. ka madimo a be kgwetše gore ke partnera ya gago Ei, nkana jalo o ne o kgwela dilo tse o sa di tsebego ke ra gona dipast tša motho ee di di ne go kgontha batho Ei,
ka goko kore pele ga botse motho a ka kopana le motho o swantse o rano tutukiše wene Mm. wene o se ka re motho e motlo go ke ra go lokiša Mm, you must be a happy soul yeah Ee, o se sana ka- le rena se. I thought wene Ne, ao mare rena ka tlhagorana o rena re ya ko re gorisitše ka lerato duse mm. our parents mm. never a ke bolele ya bomma ka kudu yeah ratile ee bomma mm. sokhwe ene le lerato la rena ke la mannete ene o lebelele ga ngwana ka tlhagoditše ke monna jana je o go felanya ka mmagwe

ke mokana ba re ba ka fo bolela something kwa lebitleng eish ye mongwe ye Mm. a na robegile A selekegile. moyeng ara ke bolele seo O tla reng ba? Botse ke nyaka ena a re botse gore why wa e bona gore e riane Yeah, nte ya- eish. ee ga e segiše ga se ngwana a se papadi Ke- ke gore ke ntho e serious o santse o tle gore o motšea serious go gore ba motswadi a se Obe gone. vacation Mm-mm. ke full time job Eh, a o ire wene you feel like doing it taba o everyday tša responsibility a ke re o mo hlotše motho e Mm, ke wene ke mediro a gago mm. ao jalo ga se o tla bana a se tla bana mmago motho o tlo ba sa laile dikrisemose di fotlhatlagana motho o ile mara o le kae eno go jana basadi ba gana kwa legontse e le step mata sa Ekwa. bana a šile ba ee itse banne a tsaya mara yo a re banna ra ka thembisa
banna ba na re ka moka ba re thembisa banne ga o komba ee a iko ba mathata ke di agametse Hei,